An da wäre mer erëm um 15 Mäerz. am Projet Pokémon TL History. Jo, haut eppes méi Spezielles. Ech mengen, ech leeën emol einfach dohinner an da sëtzt Dir Iech an der Stitt, well dat do gëtt haut eng deier Geschicht. Southern Islands Collection, den 31 Juli 2001 erauskomm. Wat ass hei dran? Ech zéi Eck hunn een Pokémon Trading Card Game Cards available for the first time, dat heescht déi ginn et just exklusiv hei, Kollektioun vun Siphon Island Collection Cards, 3 Randomized Booster Packs, do spoileren ech awer scho bëssen, déi maa mer hoffentlech eréischt déi nächst Méint op, ech si mol gespaant wat mer do zéien, wëll de Facteur Randomized kann och sinn dat mer 3 mol dat anescht Set giffen zéien, dat wär bësse fir de Projet eng Katastroph.

3000 Euro, also loosst iech dat op d'Zong vergoen, dat do ass quasi den Highlight bis elo vun eisem Pokémon TCG History Projet. Ech weisen och bëssen eng Kéier esou, fir dat mer do och am Short kënnen eng Kar bauen. Dat ass eppes, wat mécht een normalerweis net op, mee Dir kennt eis. Ech ka mer och scho virstellen, wéi vill Leit elo erëm d'Kapp rëselen virum Virum Ecran, virum Handy oder sou sëtzen. Den Typ ass verluer. Ech sot einfach jo, ech weess. Also vun dohier, ja. Also e wonnerschéint Produkt, Southern Island. Ech hunn se selwer ni gehat. Dat war och e bësse méin exklusiivt Produkt deemools. Mee et ass eben och an eisem Heetsfi, Tetsuki Heetsfi Projet eng ganz Kategorie. Et ginn insgesamt 18 Kaarten. Déi kritt eng Kéier elo ageblent, mee Spoiler, déi misst mer jo theoretesch alleguer gesinn. A laach net ze vill, ech hu se puer extra Sleeves hei vun Dragon Slayer scho erausgeholl, well dat do si Kaarten, déi sinn a bëssen eppes wäert, mee déi kriss de just hei an dir kritt och d'Präisser dee Moment alleguerten hei schéin ageblent. Sou, genuch gelallt, eng, zwou Minutten Intro an da géif ech soen, maacht eech Spaass op. Hei ass leider Gottes scho e bësse gedamaged ginn iwwert de Versand, mee jo, dir kennt eis, maachen de Projet op, wann en dat do fir 3.000 iwwerhaapt kritt, anerer verkafen et souguer fir 10.000 Euro, elo ass et geschitt, elo hunn et opgemaach. Kuck mer wat do dranner ass. Also wéi gesot haut kucke mer eis d' South of Islands Kaart just un an déi nächst Kéier dann hoffentlech och mat de Boosteren. Do kënnt der mech och elo live reaktéieren, well déi gesinn ech elo déi éischt Kéier, well dat do ass gutt sealed gewiescht, also do ass eng gutt Qualitéit. Retro, Retro an nach eng Kéier Retro. Dir kennt mech, mir maachen de Projet emol mat der Virun an wann dëst Joer fäerdeg ass, misst normalerweis e bësse präislech eng Kéier an déi richteg Richtung ginn, dat et erëm auszahlen ass. Leschte Mount war 30 Joer Anniversary vu Pokémon. Wat mer da elo eben hei dann dat do kënne man tiréieren. Esou, hei mol fir d'éischt dat do eraushuelen. Also do gesäit een elo och de Placeholder, dat mir hunn dat do elo virgelies kann. A géif ech soen, kucke mer eng Kéier wéi d'Qualitéit, dat ass wierklech just Karton, dee just ass, gutt gesot. Mir kucken dat hei elo opzemaachen, an dann, voilà, hei ass eben näischt. Dat heescht, fréier waren déi Këschte sou. Kann ech emol schéin op d'Säit huelen. Esou ass mol déi éischt Kéier wou ech de Karton sou gehalen, an dann 3, 2, 1, kucke mer wat dran ass. Voilà. Do gesi mer et dann. Fir d'éischt mol d'Beienanalys ze man, da kucke mer dat dohäno op ze man. Also gesi mer eng Kéier Southern Islands, Jungle One, Jungle Two, Beach, Sea, wéi dat alles schéin och gemeet ass deemools. Also mol eng Kéier net nëmme wou mer Kaarte kucken, mee och déi Artworks. Et ass eng ganz Geschicht déi hannendru stécht. An jo, mir kucken dat elo och zesummen eis un. Wou mer dann do drun hänken. Also Outlook-méisseg ganz schéin. Hei ass eben och de Binder, deen een herno kann opmaachen, wann dat iwwerhaapt nach geet. No esou vill Joer schwiereg. Huet dee keng Kraaft? Anscheinend net. Oder geet dat? Voilà, esou geet dat op. Also ganz virun, jo, 25 Joer huet een do nach aner Saache gehat. Also et fonctionéiert emol de Binder vu Pokémon. Mee do e Binder gëtt och gehal. Da giff ech soen, mir loossen dat emol sou do leien. Da kucke mer eis hei un, an ech gesi schonn do déi éischt Dénger, déi blinzelen. Hei ass normale Karton, dat heescht, mir maachen d'Space op, an ech gesi mat de Boosteren hu mer scho keng Chance. Respektiv dach, mir hunn e bësse Chance, déi nächst zwee Méint sinn assuréiert a mir hunn ee Booster op. Da kucke mer leider, dat do opzemaachen. Also et freet mech schonn, Neo Discovery an Neo Genesis sinn leider fir déi nächst Zäit assuréiert, wat mer dann hei sou erauszéien.

Also ech sinn och éierlech mat iech, d'Nervositéit ass dës Kéier e bësse méi grouss wéi soss. Dat do awer e Produkt ass, et ass net geschenkt an ech hoffen einfach, dat mer elo Chance hunn, dat d'Kaarten och nach e gudden Zoustand hunn. Well da kéint een déi och nach grade loossen an hätt een awer eng gewësse Valeur herno doheem leien. Sou. Verschidde Leit wäerten et anzou halen, déi mer dat elo opmaachen. An da kucke mer eis de Spaass hei un. Sou. De Plastik ass erof an dann. Enke kuerz a knackeg hei eis 3 Boosteren, Neo Discovery an eng Kéier Neo Genesis. Do sinn ech frou driwwer, well dat ass och vläicht déi éischt gëtt Chance an eisem Projet, wou mer dann Holo-Kaarten och kënnen zéien, well se einfach ziilt waren a se guer net konnte raushauen. Och d'Quick, déi Qualitéit vun den Boosteren ass ganz, ganz flott. Mir hunn hei 3.000 Euro ausginn an insgesamt, wann ech elo hei op meng Kaart kucken, si mer da bei 1.300 Mat deenen 3 Boostere plus minus Rendement, dat ass dee fir de Projet op dee mer hunn, an eent gëtt da verklappt oder och vläit eng Kéier vu Fonn opgemaach, dat kënnt Dir décidéieren, respektiv ech décidéiere da. Ech schlofen mol puer Nuechten driwwer. Neogenesis, Neodiscovery, dat sinn am Fong och déi zwee nächst Sete déi erauskommen. Vun dohier alles gutt. Mir hunn do Chance gehat an et 3 mol deen aneschte Booster ze hunn. Sou, déi hei maache mer gläich op. Kucken mer eis gläich u wéi d'Qualitéit ass. Dach ech maache mat iech hei e klenge funny Questionnaire nach. Deen hätt ee kënne fréier zréck schécken. Trading Card Game Survey Trading Card Game kanns de déi raten, Binder a Card List, also dat kënnt der ausfëllen. Also dat war fréier nach oldschool Sondagen. Please mail by Dezember 21 2001, mir sinn ferm hannendran mat der Adress. Mee si hunn déi Zäit op de Feedback vun de Leit och gefrot an et duerchgezunn. Sou, hei dann nach de Spaass, Postkaarten. Déi maache mer op, déi kucke mer eis un an da kucke mer eis och un, wéi déi ausgesinn, mat Illustrator nach alles schéin drop. Voilà, och grouss a kleng Postkaarte vu Southern Island, ganz schéin, nach mam Pummeluff de Artworks. Hun se virdru gesi gehat, déi kéinten och engem verschécke fir de Witz, mee déi do haale mer schéin op der Säit, well dat sin awer och ganz schéi Saachen och. Also ech de kennt mer souwat erwelt, mee hei ass och emmer schéi d'Illustratoren drop, hei ass den Keiko Fukiyama dee mat drop ass, ass einfach schéi gemeet an do ass einfach Kandheet. An och hei méi grouss Postkaarten, normalerweis 3 Stéck, dat misst dann och den Naiko Kiwura sin. Dee mer dann dräimol hunn. Dat heescht, dass ass hu zwee Illustratoren och an deem do Artwork Design. Ech loosse se einfach eng Kéier e bëssen op Iech wierken. Hei sinn dem Luxe seng Palmen natierlech och ëm dobäi. An och hei och, also sorry, mee dat do ass puer Nostalgie. Ech loosse se einfach e puer Sekonnen och sou do leien. Wann een eng Kaart och onbedéngt wëll hunn, ech kann em se och roueg ginn, mee déi do gees schéin op Zäit geluecht. Dat do ass einfach och Kandheet a wonnerbar Artworks an am Fong wierklech och d'Geschicht vu Pokémon. wéi dat Ganzt sech entwéckelt huet. Et sinn net nëmme Kaarten, et sinn och Illustratoren hannendrun, déi hir ganz Aarbecht do dran eebe versetzen a vill Zäit investéieren. Hey Trainers! Start your own Pokémon Journey, join Pokémon Trading Card Game League! Also, Jo, mir haten erëm eng Liga. Fréi huet dat esou ausgesinn, d'Luga Liga Lëtzebuerg, déi ni eppes ginn ass, soen ech am Geck. Mir hunn och hei eng Kaartlëscht, Southern Isles, déi mer elo gläich gesinn, Neo Genesis an Neo Discovery. Dat heescht, esou huet dat deemools ausgesinn. Dat kann een och an der Binder maachen. An hei ass ganz witzeg, hei huet een dann och fir de Binder net nëmme néng. Et mir der puer an ech gi mat der soe mir man dat mol einfach schéi klasseg dran hei ass ebe kacht an dem ass näicht méi wäert fir eng kilo zëmmer so am geck an da klasséiere mat déi an wobei ich awer wäert soen kachte mamer a richte sleeves mir so de fréier der lage do fläit wat sinn dat do fir sleeves méi fréier war dat sou ech hat och a menger kandheet sou geschichte wie dat heiten die dann einfach Als Klasse gedingt hunn. Do war dat nach net sou, dat en huet missten asleeven an alles. Mee dat hei ass och eng anstänneg Qualitéit fir d'Joer 2001, respektiv 2000, wou dat do eben produzéiert gouf. Dat heescht, herno huet een hei sou e schéine Klasse, wou een dann seng schéi Kaarte kéint dramaachen. Mee Dir kennt eis, mir benotzen herno richteg Sleeves. fir se och ze schützen. Sou, dann leen ech den Binder bessen op d'Seit, well lo kennt de Spaass hei an ech gesicht schon hei eng wonnerschéin Mario Kart. An da wärt ech och d'Caching goen, well déi Kaarten hun eng gewësse Valeur. An ech maan lo ganz sorgfälteg op an ech huelen d'Sleeve eraus an ech presentéieren iech eben wéi dat Ganzt opgebaut ass. Jo, de Video geet bei eng véirel Stonn, mee lo ass wierklech, lo mun ech ganz präzis schaffen, ganz sorgfälteg an och mat dat richtegt zéien. Also mir fänken un hei mat engem Meryl, Leider Gottes, ja, Dir gesitt schonn, hei do ass och schonn eng gutt, ja, gutt, eng gutt Schréips dra. Mee dat ass ebe wa sou Kaarten einfach do dra leien, Dir gesitt, war e bësse méi fragil, ginn awer agesleeved, hunn e Gesamtwäert. An ech blennen Iech eben och elo all Kéiers an. Ass e ganz schéine Marylar mat, mat och dem Artwork. Dir gesitt och hei iwwregens, Seven Islands huet och eng extra Kollektioun. Insgesamt ginn et 18 Kaarten a mir missten theoretesch haut déi 18 Kaarten hunn. Hei ass Kaart Nummer 11, de Merrill. Fresch rausgeholl natierlech och e Stréch, mee do kanns du näischt maachen, dat ass einfach Geschicht. Dann hu mer hei de Weel Plume. Farbméisseg, qualitéitméisseg misst dat do gutt ausgesinn. D'Nummer 17 vun 18 misst dat do doten och sinn. Ähm, och holoméisseg ganz schéin. Mä mer dräi dann de Sleeve an da kucke mer eis das nach bëssen un. Ech weisen iech qualitéitméisseg an. Och hei ass och ganz schéin ënnen e Swirl ze gesinn. Dat gesitt der elo do. Äh, ja. Dat ass jo e bëssen de Witz och dat Ganzt. Et ass net hei den Holo, mee den Holo ass ronderëm. Dat heescht mir hunn hei elo, äh, wat ass dat do? Ech kréien dat do emol net gelies, wéi dat zu Holo ass. Hei ass 11 gewiescht, hei si mer da scho bäi 17 a mir maachen nach vu virun. An et ass ee vu menge favorite Artworks hei, de Slowking. D'Kaart ass och ganz schéin an och ganz gutt Qualitéit. Och eng Kéier hei no hanne kucken. Jo, also ech si kee Fan vum Graden, mee et kann awer gutt sinn, datt ech mir déi do graden loosse fir einfach emol ze kucken, wat dobäi erauskomm ass. Voilà, also och hei de Slowking. Nummer 14 vun 18 déi mer och dobäi leeën. Dann hu mer och de Miu hei nach, och ee vun de Most Favorites. Eng ganz schéi Kaart, also qualitéitméisseg kann sech net bekloen, kee Kratzer, näischt, ganz frësch raus. An natierlech bëssen, well se éiweg esou an deem Plastik do lung, bëssen ebe méi gebéitscher, mee dat sinn ebe Geschichten, déi, do kann een net vill maachen. Dat ass ebe esou, dat huels de raus, dat ass d'Nummer 1 vun 18 iwwregens. Dann hei nach den Togepi an dann hu mer gläich d'Holoen och duerch. Togepi ass och ee vun de Favorite Pokémon, war am VGC och e ganz schéine Swirl hei. Ähm, war eben am VGC och d'Maskottche vu Lëtzebuerg, well der Rous-Wäiss-Blo do gesitt. Ähm, an äh, voilà, ass ganz schéin dat doten och äh, ze gesinn. Och hien eng Kéier mat eran, eisen Togepi Nummer 4 vun 18. Dann hu mer hei de Ledybar, och ganz schéin. Een Opwiermung fir de Pokémon Level ass natierlech e bësse schréipsen am Sënn vu scho e bësse gedamaged, mee dat ass eebe, ech hunn dat virdu scho gesot, ech widderhuele mech ëmmer, dat do ass eng Saach, do hues du keen Afloss drop, dat ass einfach esou. It is what it is, déi Kaart hunn 21 Joer an do ass ëmmer e bësse Surprise, Surprise, wat dobäi iwwerhaapt erauskënnt. Dat waren se, déi 6 Solos déi een hei d'office kritt. Mir kucken elo eben nach déi normal Kaarten, eng Kelle Liquid Sound, a Resten Kaarten, wann ech se eng Kéier einfach weisen. Moment. Déi gesinn der eben, dat ass och hei, dir gesitt mat de Kaarten ass et esou erausgepickt, erausgestanzt. Och hei eng Kéier fir dat der gesitt, hunn ech nach d'Ladybird ze fannen, Liquid Sound hunn ech elo eng Kéier hei, also d'Kaarten hunn och eng Daseinsberechtchung, dat ass einfach esou e bësse erausgeholl, och de Radfratz hei mat dobäi. Ech kucke elo just nach de Ladybird eischt eng Kéier. Ze huelen. Wou hu mer deen? Hate mer elo schonn. Vill Plumme mer elo hei gesinn. Wou ass de Lady da dran? Hu mer deen da verstoppt? Ah, voilà, da hei ass en. Do ass e, pardon. Äh, do gesi mer eben dann, dat och d'Kaarten eben eng, eng Berechnung hunn, wisou déi existéieren. Hei hu mer dann Likitang nach. Do hu mer 16 vun 18. Also, et ass einfach eng Southern Isles Collection, déi. Dat ass eng Kaart, also e Set, dat do ass. Dat ass e Master Set, well 16 Kaarte just ginn. A wann een dat eng Kéier wierklech wéilt verkafen, Betounung wann een wéilt, da verkeefs de alles maneen an fänks net un eenzel Kaarten ze verkafen. Dat ass no fucking way géif ech einfach soen. Dat muss du alles matenee verklappen, well et ass einfach e komplett Set wat mer do hunn. Nummer 18 vun 18, ech kucke se nach e bëssen hei sou ze leeën dat se och herno alleguer schéi brav hei beienee leien. Dann hei och de War Turtle am Design mam mam dat ass bësse wéi Feuerwehrméisseg opgebaut dann och dat do wéi fréier am am der ganzer Geschicht. Also ganz schéi Kaarten. Ech ech si grad hei fort. Jo Shoutouts ginn un de Luc. Seng Ex gouf et och schonn am Joer 2001, seng vläit nach net, mee déi hei gouf et. Also déi ass och ganz schéin. Zwee Coco Violet, och net Alola Form, mee einfach deemools aus der Southern Islands Regioun. Hei den Eiwis seur vum hei och gesinn dat en do hei gesäit een op just do ass nach bessen ofgeschnitt hei ass den Topi ofgeschnitt dat ass schon alles gutt geplangt gewiescht also ech si wierklech hei hin und weg mat deene Kaarten well se sinn einfach esou schéin an et kann een natierlech diskutéieren wisou mécht hien dat wisou mécht hien dat Setup Et huet en einfach eppes am Besëtz, et huet en eppes am Grapp an et war vläit liicht de Minus haut, dat kënnt Der jo herno kucken, respektiv et hänkt och vill of dovun of, wat déi Boosteren herno erauszéien. Hei ass och de Radical ganz schéin, Nummer 6, déi mer och schonn hei kënne leeën. Pidgeot, Nummer 2, och hei, deen och schéin do flitt. Bei Mew hu mer jo do den Deel vum Mew drop, also dat ass einfach, dat ass einfach faszinant dat Ganzt, well Voilà. Kann net méi soen. Dass herrlech, ech free mech hei, ech si grad a mengem Element, well Kandheet, puer Kandheet. Déi Southern Islands ass eben och eng Anime Geschicht an do geet de Pokémon ganz ganz gutt. Och hei fir déi Lapress, sorry mee ech sinn, ech si fort grad, ech sinn, ech si grad op Wolke 7 well ech hunn einfach meng Kandheet hei am Kapp. Dat sou gesi Kaarte vun 2000 an 2001 wou ech einfach hei elo iech weisen an ass Uew Ried. Tentacool, och nach eng Kéier, et geet elo ganz Zäit Katsching Katsching Katsching Liewe laanscht, mee wann een uecht seng Kaarten sou ass leeft d'Start d'Start ze leave missten hoffentlech duer ginn. Sou ech ech weisen iech se einfach just nach, well et einfach déi Artworks de ga et ass einfach eng eng kloer Linn am Set vun uecht seng Kaarten. Dat mécht mech richteg frou. An zum Schluss de Jigglypuff. Als gudden Ofschloss Nummer 8 vun 18 an dann hat mer alles zesummen. Dir huet euch den Kaart haut man nee gesinn, mir si bei 15 bis 20 Minuten äh, si man vergrond mir Welt. Nächste Keer dann Boosteren opmachen, mir dat do ass Southern Islands, nein Cat Highlights hei als Holo-Kaarten, déi mer sou schéi bei nee kënne leeën. Äh, dat sinn d'Highlights, dat sinn och déi eng Age Value an dann och hei eng Kéier nach alles äh, schéin zesumme leeën. Ech hoff mir de Video huet iech gefall. Wann der dat Produkt eng Kéier gesitt, wann dir wierklech och vill ze vill Suen hutt, kaaft et iech. Kaaft iech awer léiwer net, kuckt iech einfach de Video, da wësst der wat dran ass. Ech weisen se nach eng Kéier ganz schéin, dat do ass e Kandheetskat, dat do ass e Kandheetsdram. Geet een awer en halleft Joer, en hallwe Mount dofir schaffen, plus minus soen ech emol am Geck, oder op d'mannst eng Woch verschidde Leit, ass dat dat Ganzt awer wuert. Ech kucken nach eng Kéier nach bëssen se sou ze leeën an dann giff ech soen dat war et. Merci fir d'Nokucken, ech hoffen de Video huet iech gefall. Puer Vibes, puer Nostalgie, den Highlight bis elo vun der Sozieteetskeess ze wieren. Ech hoffen dat dat och vun iech appreciéiert gëtt, dat mir iwwerhaapt esou Kaarte sichen. Et ass och déi éischt Kéier wou mer hei. déi do Holo-Kaarte gesinn am Opening, well de ganze Projet ass momentan e bësse verflucht. Mee dat ass och normal, wann een eenzel Booster keeft, dat ass ëmmer eng Geschicht vun ofgeweit an of net geweit, ech hunn lech dat och schonn x-mol gesot, ass leider esou. Nächst Woch dann maache mer dann, jo, Neo Genesis op, nächste Mount, pardon. An ech erhuele mech e bëssen. Beim is schon Ouschtere ëmsinn op dëser Plaz sech schon éischt Ouschterecher gewënscht. Den Ouschteries ass bei mech haut schon laanscht komm um 15 Mäerz, dat do ass schon eng flott Belounung. Merci fir d'Nokucken, merci fir äre Support. Thumbs up, Thumbs down, Winke Winke an Ciao.